Kwĩragwo atĩ mũthuri arĩ muoyo nĩ arĩ bata na ũngĩmũmenyerera wega no aikare matukũ maingĩ ona no akorwo agĩtirithania nawe nginya ũkũrũ-inĩ wake. No ũngĩaga gũkorwo atĩ nĩ ũramũerewa wega no akue mbere ona kana agũtige na athiĩ na ambĩrĩrie mũciĩ ũngĩ handũ. Na haha nĩho tuonaga moritũ nĩ tondũ atumia aingĩ makoragwo makĩ divorce wo. na magakorwo atĩ magĩtiganĩrio ona kana magakorwo makĩaga ũteithio o wothe kuma kũrĩ mũndũrũme ũyũ na mũthenya wa ũmũthĩ atumia ndĩrenda tũnyite mũndũrũme na tũmũelewe tũmenye atĩ kũrĩ matĩna marĩa mũndũrũme athiaga thĩinĩ wa mũtũrĩre na nĩ harĩ itĩna rĩrĩa angĩkinya mũhĩtanie ona mũtigane no ndĩrenda tũmũmenye wega nĩgetha tũkorwo tũkĩrũnga ihiko citũ na tũkorwo tũgĩcirongoreria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũũ atĩ tũtigũkorwo na ũhoro ũyũ tũrona wa ndigano nyingĩ ona ikuũ nyingĩ ironeka nĩ tondũ andũ nĩ makararanirie kana andũ nĩ makinyanirie handũ mamenana nĩ ũndũ wa kĩndũ hatarĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mahinda marĩa ũrĩ understand na ũrĩmenya atĩ mũndũrũme akoragwo agĩthiĩ makinya maigana kana akoragwo akĩhumba ũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩkũ na nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ akoragwo agĩcenjia kwĩ maũndũ marĩa mũndũrũme ageragĩra na agathiĩ agĩcenjagia na ndĩrenda gũkwĩra hĩndĩ ĩrĩa mũrĩ thĩinĩ wa relationship mũtihotaga gũthomana wega relationship tugaga nĩ ndũgũ hĩndĩ ĩyo mũtihotaga kũmenyana wega makĩria nĩ tondũ ndũthiaga ũgaikara kwa mũndũ ũyũ kĩhinda kĩnene no rĩrĩa wamũhikĩra mũkoragwo mũgĩikarania ũndũ mũtagatigana na kaingĩ na kaingĩ gũtirĩ handũ tũkoragwo tũkĩona atĩ andũ mahikanagia atĩ nĩgetha rũciũ rwao magatigana makoragwo makĩhikania nĩgetha matũranie nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩkamatigithũkania na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tuone atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ maya nĩ mahinda marĩkũ maya mũndũ rũme akinyagĩrĩrwo agathiĩ acenjetie acenjagia agatuĩka kĩ acenjagia atĩa na ikinya rĩa mbere rĩrĩa ndĩrenda tũrore nĩ atĩrĩrĩ kwĩna ũhoro wa mahinda makinyagĩrĩra mũndũrũme agakorwo arĩ the real man mũndũrũme wa gũkorwo atĩ nĩwe we na hĩndĩ ĩyo akoragwo na wendo mũingĩ akoragwo agĩkũmenyerera agĩkũbacĩrĩra na akwendete mũno na atumia ndĩmeraga atĩ oya kanya kau kũhũthĩra mũthuri ũcio wega mwĩre kĩrĩa ũrenda mwĩre ũrĩa wendaga mwĩrĩ ũrĩa wĩiguaga na nĩgetha maũndũ mothe magakoragwo marĩ mega na nĩgetha rĩrĩa akinyĩrĩrwo atĩ nĩ kũrakara agakorwo atĩ ũndũ ũrĩa wamwĩrire nĩ ũrahumbĩra ndĩrenda gũkwĩra ihinda rĩrĩ nĩ rĩrĩa woyagwo ũgatwarwo handũ nja ũkarĩrio wega ũkagũrĩrwo kĩndũ ona nĩ ũrehagĩrwo nginya tũheo tũtiganĩte na hau nĩho tugaga atĩ arĩ mahinda ma gũkorwo arĩ we mũndũrũme the real man

ona no uge nginya gĩthambio rĩngĩ na kĩanĩkwo kĩniare eterere na no auge nginya nguo iria ũkũhũrĩte bathi ũcicokere ciĩ ciothe nĩ ũrugaga irio ona itarĩ ndũrũ cumbĩ ikerwo nĩ ndũrũ cumbĩ nĩ ũthiaga ũgakinya handũ ũgakorwo atĩ nĩ wamũharĩrĩria aumia athiĩ wĩra ũkona nĩ acoki- nĩ acoka na nyũmba agakwĩra ndugĩra cai ũngĩ nyue nĩ ndĩrenda kũnyua gĩkombe kĩngĩ gĩa cai na atumia haha nĩho tũrakaragĩra mũno makĩria tũkona ta tũrarutithio mawĩra ta tũrakithio ndoro kũrĩa tumia makira makauga ĩhĩ nĩ arangua wana reke ngwĩre ndakoragwo ĩ gũkua wana we wĩ mũtumia nĩwe wagĩrĩire kũnyita ihinda rĩu wega ũmenye atĩ nĩ kĩhinda akinyĩrĩirwo nĩkĩo kĩa wathani nĩ tondũ mũndũrũme nĩ tũrĩrora tuone Pillars of a Man, ĩmwe ĩkoragwo ĩrĩ leadership, na ĩmwe ĩkoragwo ya kũmenya atĩ nĩ arenda kũiguĩka nĩwe ũratongoria. Kwoguo ona rĩrĩa wonaga akĩruta wathani ũyũ wothe, akoragwo tu arenda kũiguĩka atĩ ena mũgambo thĩiniĩ wa nyũmba ĩyo. Kuuma hau nĩwe ũkoragwo arĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ hard working. Na mũthuri nĩ akinyagĩrĩrwo nĩ mahinda ma kwĩhumba ũndũ ũcio wa the oaks the oaks tugaga nĩ ndegwa iria irĩmaga na mĩraũ nĩ tondũ wonaga atĩ mũndũrũme rĩrĩa arĩ stage ĩno okaga mũciĩ e mũnogu gũtarĩ ũndũ arenda atĩa kana atĩa akaigua rĩu nĩ hĩndĩ anogereire mũno ona akaigua gũtirĩ ũndũ arenda ona ũngĩgeria kũmwarĩria kaingĩ ndaiguaga na atumia ndĩrenda tũnyite haha wega na nĩgetha tũtikae gũkorwo atĩ na ithuĩ tũreingĩria harĩa tũtarĩ na nĩgetha tũtigakoragwo na ngarari thĩinĩ wa nyũmba tũkoyaga mũndũrũme ũcio na ũhũthũ mũno tũkonaga atĩ nĩ arutinda mawĩra-inĩ maritũ mũno nĩ arutĩte mawĩra manene mũtũnge na wendo mũingĩ mũ- mũikarie thĩ na thayũ mũhe gacai mũhe irio ona kũngĩhotekeka mũhe tũmaĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamũhe tũmaĩ tũhiũ ecocore mwĩrĩ kana nginya ona magũrũ macio nĩ ekũigua atĩ arĩ gwake na aigue harĩa arĩ nĩho hagĩrĩire. Na haha nĩho atumia ndĩmwĩraga atĩ habataraga ũgĩ mũingĩ ona kĩo kĩingĩ na mũtumia wĩyũĩ wega nĩ amenyaga atĩ haha nĩho angĩhotanĩra na mũthuri wake atuĩke wa gũkindĩria thĩinĩ wa nyũmba. Nĩ ndĩrenda gũthiĩ oho na ngwĩre mũtumia tũtanathiĩ mahinda macio mangĩ, haha nĩho wonaga athuri aingĩ nĩ moraga mĩciĩ agathiĩ kũndũ tondũ nĩ ararutwo thogithi nĩ ararutwo igoti nĩ aracocoro kũrĩa atinda anogete akaigua nĩ anogoka na agatuĩka wa kũiywo agathama gwake agathiĩ kwa mũhiki ũngĩ nĩ tondũ nĩ arona maũndũ marĩa mothe akoragwo akĩbatara atumia nĩ ihinda rĩa gũkĩra kũhingũka maitho na kuona kabere tũmenye ũrĩa tũkũrũmbũiya mũndũrũme na nĩgetha akindĩrie

Anigo nĩ nderi, na nderi ĩragwo nĩ nyamũ ĩrĩa yonaga haraihu mũno, nĩ tondũ nderi ona ĩngĩkorwo ĩna igũrũ kũraihu atĩa, nĩ yonaga kanyamũ kanini karĩ thĩ, na ĩkoragwo ĩkĩona makĩria. Na ndĩrenda gũkwĩra mũndũrũme nĩ akinyagĩrĩrwo nĩ mahinda ma gũkorwo arĩ the igo, nĩ tondũ nĩwe wonaga rũcio rwa bamĩrĩ yake, na agakorwo atĩ nĩwe ũtuaga matua marũmu. na makinyanĩru ma kũmenya atĩ andũ ake magaikara atĩa rũciũ na nĩkĩo wonaga mũthuri nĩ athiaga handũ athũkũma mbeca icio agathiĩ akagũrĩra andũ ake kamũgũnda kana agathiĩ akamakĩra kanyũmba kega kana akagũra ng'ombe kana mbũri na nĩgetha rũciũ rwao rũgakorwo rwĩ rwagĩrĩru mũndũrũme nĩwe ũkoragwo arĩ na vision kĩoneki kĩnene mũno kĩa bamĩrĩ yake na mũtumia ngwĩraga haha nĩho wendagwo ũhĩge. Ũmenye atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwathũkũma na hĩndĩ ĩrĩa mũthuri waku ainũka na mbeca akwĩra nĩ ndĩrathũkũmire ici, muonie kaũndũ kangĩrehe future yanyu gũkorwo ĩrĩ brighter na ĩkorwo ĩ njega na ĩrĩ njagĩrĩru kũrĩ mũthenya ũrĩa mũratũra. Tugaga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo atĩ nĩ ũramenya kĩhiko gĩaku nĩ kĩrendwo kĩrũgame wega we nĩwe wambagĩrĩria wĩ mũtumia nĩgetha ũkoya mũndũ ũyũ ũkamũtura wega nĩ tũiguaga andũ angĩ na angĩ makĩina makauga atĩ arũme nĩ nyamũ angĩ makauga atĩ nĩ nyamũ ndĩani angĩ ona nĩ mametaga nginya hiti ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũneagwo nyamũ ĩyo ũmĩthondeke na ũrĩa ũkũmĩtĩmu nĩguo ĩikaraga ũngĩenda ĩikarage ĩ nyamũ ĩrathakathaka ũguo na wendo mũingĩ ũguo nĩguo gũthiaga ũngĩkenda ĩkorwo ĩrĩ nyamũ ya kũraramaga hĩndĩ ciothe kũrũma ona kũhũra ona kũingata ũguo nĩguo gũthiaga atumia ũkĩrai tũhĩge nĩ amu mũtumia mũgĩ akaga mũciĩ wake na moko make merĩ